Biz Türkmen, biz Türkmen diýip hemme zady ele geçirdi bular. Ýöne aýdym. Türkmenler aýdym dolan hakda. Aslynda men köp zatlary bilýän-de bular hakda. Hmm. Ýöne aýtmaýyn diýýän, çünki türkmenlenme degmesin. Aa. Oo. Galan zady bar başlaryny ýumasyn. Ýöne şu türkmenlerimize degse Men gaharym gelýär. Türkmen adam zarar niye Türk durulur ne? Şu ýyl zararny olar aslynda birek birege berip oturlar. Men görüp otyryn Istanbulda. Hmm. Olar zarary bir-birine berip otyrlar. Ýöne olaram türkmeniň adyna gidýär-de, biziň ada gidýär. Men bulary gaty gowy tanaýan ýigdim. Men bularyň haýsy milletdendigini, kimlerdendigini, haýsy dine ynanýandyklaryny, kime hyzmat edýändiklaryny bilip otyryn bularyň, düşündiň dämi? Düşündim. Men bularyň kimliklerini gaty gowy tanaýan, olaram meni tanaýar. Hemmesi tanap otyr. Biz birek-biregi tanaýarys, çünki rybak rybaka daleko widit diýýär. Munuň manysy balykçy balykçyny uzakdan tanar diýýär. Uzakdan. Men bulary tanaýan ýigidim. Şolar ýalak. Balykçy balykçyny uzakdan görermiş. Şonuň üçin biz birek-biregi gaty tanaýas. Olar meni tanaýar, men olary tanaýan. Ýöne öýle bir jahyl toplum bar, hiç zady bilmeýär. Bilmegem islemeýär, çünki bilmeklikden gorkýar. Ylymdan, bilimden gorkýan jahyl bir toplum bar. Bilýäňmi? Şu ýer ýüzünde bir giden jandarlar bar. Iki aýakly jandarlar bar, dört aýakly jandarlar bar, dogry dälmi? Iki aýakly jandarlar, dört aýakly jandarlar. Indi şol dört aýakly jandarlardan iki aýakly jandarlaryň tapawudy bar. Çünki akly bar, akly, beýni bar. Bilýäňmi? Eger şu beýniň, aklyň ulanmasaň, seniň dört aýakly jandardan näme tapawudyň bar? Meselem, Müjde baba muny Hawa, şonuň üçin Allatagalla-da Kurany Kerimde, Eý, iman edenler! diýýär. Siz akyl erdiremersiňizmi? diýýär. Ýagny aklyňyzy ulanmarsyňyzmy? diýýär. Düşünip görýäňmi şu zatlara? Şonuň üçin biz aklymyzy ulanmaly.

daşary syýasat we alnyp barylýan içeri syýasat we şu zatlary size öwredip oturan bir güýçli syýasatçyňyz gerek siz edem bilýäňmi? Bilýän şuna bir syýasatçy bar ise. Ahwanda bady şuna hem medal öwredip oturady. Näme hyzmatyňyz edýärdi? Soňra da bir rada gaýtmar boldy bolsa indi soňra atdylar ony öldürdiler. Duşman. Taliban döwründemi ýa Cumhuriyet döwründemi? Ýok, şu öňe türkmenlerimizden, öňe türkmenlerimizden. Ýok, şony atyp öldürilen wagt Talib Cumhuriyetmi ýa Taliban döwrümi? Taliban, Taliban. Indi Şu Taliban ş- ba- iki ýyl boldy indi Taliban döwründe. Şeýle iki ýyl boladana. Ha, Taliban, Taliban döwr, Taliban döwründe öldürildi. Güýçli bir syýasatçyňyz dogruda. Hmm. Sina syýasat. Kim öldüren belli däl, şonuň motoryň içinde atyp gidip arabaň içinde. Onsoň idap zat etmediler mi onu biziň türkmenlerimize? It atan ýere gatyp gitdiler boldy, äkidip gömdüler, soň izi zady ýokmy ony derňäp, talibanlar öldürdimi? Ýa başga bir kowum öldürdimi? Ýa öz türkmenleriňiz öldürdimi? Näme sebäpden öldürildi bu zat? Bir bir kada, kanun, adalat, bir derňew ýokmy? Ýok, hiç kimden hata etmedi. Şol şu. Hmm. Oğan öldürdü mi? Ö Türkmen öldürdü mi? Yapaştı öldürdü mi? Kim öldüren belli olmadı. Git de düşün. Hmm. Şeriat döwletinde olar ýalak zada rugsat berilmeýär. Ahletinde şeriat döwletde kysas bolýar, kysas. Eger-de şol adamy kimiň öldüreni tapylsa, subut edilse, o-da şony öldürmäne haky bar. Bilýäňmi, jana jan, gana gan, dişe diş, göze göz. Şeriat döwletinde kysas hakky bolýar. Eger-de siz talapkär bolmasaňyz, Onda sizi it atan ýaly atarlar, ýigdim. Ýagny siz bunu Taliban döwletinden kysas islemeli bolýaňyz, siziň hakgyňyz bu. Taliban döwletiniň ýönetijilerinden kysas hakgyňyzy islemeli bolýaňyz onda, siz baryp talap etmeli, bize kysas hakgyny ber diýmeli. Bilýäňmi? Rahman we Rahym bolan Allahyň ismi bilen emr edýärin diýýän. Bizlere kysas hakgymyzy ber diýýän. we olar size kysas hakkyňyzy bermeli bolýar. Eger bermeseler, şeriat döwletiniň manysy bolmaýar. Düşündiňiz dälmi? Düşündim. Kysas hakkyňyzy aljaksyňyz. Eger siz şeriat döwletde ýaşaýan bolsaňyz, siziň ýönetijiligiňiz şeriaty uýgulaýan, uýgulaýan bolsa, siz baryp talap edýäňiz. Rahman we Rahym bolanyň ady bilen size ýüzlenýär. Bizlere kysas hakky parz kylyndy. Biz kysas hakymyzy almak isleýäris, siz-de borjuňyzy berjaý etmekligiňizi talap edýäris diýip, Talyban hökümetden talap edýäňiz we kysas hakyňyzy alýaňyz, soň Talyban döwleti mejbur size şo türkmeni kimiň öldürenini tapyp berýär, derňeýär we kysas hakyňyzy berýär. Jana jan, göze göz, dişe diş. Düşündiň dämi ýigidim? Ýagny şonuň üçin siziň bir güýçli syýasatçylaňyz gerek. Siziň öňüňize düşüp şeriatyň kadasyny, kanunyny, syýasaty, ylmy, bilimi öwredip oturan bir adam gerek. Bu zatlar göýä düýüp ýörmelidä, bolmasa biziň türkmenlerimiz telef bolup gider. Hawa. Şonuň üçin hiç Saňa men e, Hülagu hanyň e, sözüni gürrüň berin, bir taryhy rowaýat gürrüň berin. Hmm. Hülagu han Gülab han gelýär-de Bagdady ýer bilen ýegsan etýär. Derýany gan kölüne çevirýär. Derýalar gan bolup akýar. Atlylar jesetlerden ýaňa ýöräp bilmeýär. Porsy Bagdady we töweregini sarsdyrýar. Synetge şu adamlar ölüp gan akyp, jesetler gömülmän porsap Bagdady ýer sarsdyrýar. Şonda Hülägu han emr edýär, Meniň garşyma musulman getiriň diýýär. Geleniň kellesini alýar. Men musulman diýip gelýär, geleniň kellesini alýar, geleniň kellesini alýar. Indi Hülägu hanyň garşysyna hiç bir musulman çykyp bilmeýär. Soň gidýärler, gidýärler, bir çopan oglan gelýär. Men gepleşjekdä Hülägu han bilen. Soňra bu Hülägu hanyň huzuryna bu çopany ertýärler. Mana, hanym, ýedi yklymyň soltanyň ine siziň ýanyňyza musulman getirdik diýýär. Şonda Hülägu han ýerinden turup, ýüzüne tüý bitmedik çopany musulman diýip meň garşyma getirdiňizmi diýýär. Şonda şo çopan oglanjyk diýýär ki, ýüzi tüýli biri bilen gepleşerin diýseň daşarda geçi bardyr diýýär. Sesi gür biri bilen gepleşerin diýseň, daşarda horaz bardyr diýýär. Eger boýy uzyn biri bilen gepleşerin diýseň, daşarda düýe bardyr diýýär. Emma musulman biri bilen gepleşerin diýseň, garşyňda iman eden bir çopan ýigit bar diýýär. Şonda Hülägu han soraýar ki, Sizleri ýer bilen ýegsan etdim diýýär, gan gölüne çevirdim diýýär. Siziň Allahyňyz sizi näme üçin goramady diýýär. Siziň ynanýan Allahyňyz sizi näme üçin goramady menden? diýýär. Hülägu han şol çopan musulmandan soraýar. Şonda şo çopan musulman ýüzüne garap diýýär ki, Bizler Allaha däl, taguta gulluk etdik diýýär. Taguta tagzym edip, Allahy unutdyk diýýär. Keýp-sapa durmuşa imrinip, ahyrýeti unutdyk diýýär. Maňlaýa ýazylan kaderi unutdyk diýýär.

Men gürläp başlasam bir zatlar bolýar-aý, şu telefona bolýarmy, internete bolýarmy ýa gelen adamlara bolýarmy, näme bolýar, göz degýärmi? Ýagny, Bizler kadere iman etdik diýýäs, emma kadary terk edip, dünýewi baýlyga göz dikdik diýýär. Allatagalla seniň eliň bilen bizleri jezalandyrdy diýýär. Eger-de bizler taguty inkär edip, Allaha iman etsek, seni ýer bilen ýegsan ederis diýýär. We Hülägu hanyň goşuny Allaha iman eden türkiman milleti ýer bilen ýegsan edýär we Osmanly döwletini alty ýüz elli ýyllap höküm sürýär. Gözüňize getirip görüň. Arap diýmediler, kürt diýmediler, laz, çerkez, ýene gara gör diýmediler, Alhamdulillah biz musulman diýdiler. Lä ilaha illallah Muhammede Resulallah diýdiler. Emma indi yrkçylar köpelip gitdi. Utaýyp gidýärler, kürdüni dişleýärler. Utaýyp gidýärler, onsuny dişleýärler. Utaýyp gidýärler, arabyny dişleýärler. Şeýdip näme etdiler? Osmanly döwletini perişan etdiler. Ýigidim, saňa näme boldy? Ýaňky diýdi, atym bir zada boldy. Internet atanok, neme edýäler? Ýagny gürläp hakykaty aýdyp başlaýan oýunam telefon sandyraýar gözeňňe edip gör kelle bile sütüp başlaýarlar. Gowy gürrüňler aýtdyňyz. Sag boluň. Şolar ýaly ýigidim aýtjak köp zatlarym bar ýöne aýtmagymy islemeýärler. Emetullah meni diňlemeklik hoşuňa gidýärmi? Hä. Aýdýan sözleriň gulagyňda aklyňda galýamy peýdasy degýämi bir zatlar öwrenýäňmi ýigidim ýa sözleri güýmäp otynmy tik tokda. Ýok ýok şu it birreglenem ýaman aklyma jaý bolýar. Ýüregiň meselem aklyň alýa gulagyň eşitýä ýüregiň dogry diýip karar berýämi onsoň şu aýdylýan sözleri ýüregiňe jüňk bolup karar berýämi. Haa ýüregime karar berýän. Maşallah. Diýmek dogry ýolda. Allajana şükürler bolsun. Allajana şükürler bolsun. Diýmek dogry ýolda. Aklyň düşünip gulagyň eşidip ýüregiň dogry diýip karar berýän bolsa diýmek bizler dogry ýolda ýigidim. Biz bu ýoldan aýrylmazok. Aýýinçak. Şolar ýalak. Bir zatlar-a bolýar özi, ikimiz şu gepleşip pikir alyşjak bolýas diýen hökman bir zat bolýar. Çünki halka diňletmejek bolýarlar. Bizleri näme üçin Türkiýäniň telewideniýe kanalyna çykarmaýarlar bilýäňmi? Çünki türkleriň kimligi orta çykýar. Eger-de bizler Türkiýäniň telewideniýe kanalyna çykyp başlasak, türkleriň hakyky kimligi ýüze çykýar. Bilýäňmi şony? Bularyň hemmesi bizi diňleýär. Meselem, sen aýdýarsyň, Aleýkum salam, hoş geldiňiz täze gelenler. Meselem, Indi sizler oturyp pikir edýänsiňiz, aý bizi kim diňleýär, biz kime gerek, bizler bir ýönekeý adam diýýäňiz. Ýöne bizleri Türkiýäniň žurnalistleri diňleýär. Ýöne bizi Türkiýäniň milli istigparaty diňleýär. Ýöne bizi dünýä ýüzüniň milli istigparatlary diňleýär, bilýäňmi şony sen ýigidim? Hum, habaryň barmy şo zatlardan? Dünýä ýüzüniň milli istigparatlary biziň dilimizi öwrenip bizleri kontrol edýärler, diňleýärler. Sen diňlemeýärmikä diýme bular, çünki bularyň hemmesine türkmençäni öwretdiga, barysy ne mutly musulmanym diýýärler tüweleme. Kamoş diýýär, atlaram düşer ýalakda bir dogry düzgün ady bardy bir Allahyň ady aýdylyp, Eşhedü wella ilahe illallah diýip, Allahu ekber, Allahu ekber diýip gulagyňyza azan aýdyldy we at berildi. Azan aýdylyp, gulagyňyza azan aýdylyp, Lä ilaha illallah, Muhammed resul Allah diýip at dakyldy, şol atlary ulanyň aga. Kime hoş diýip goýýaňyz, kime hoş diýip goýýaňyz, düşer ýaňak däl. Gylyç aga sen haklysyň ýa munýan zäklemäň adamy eşitdim eşitdim men şu wagtlam işde men siz seseňizi diňläp otyryn gepläbilmiyorum. Maşallah maşallah endi diňe sen däl-ä biziň Çak Nury islamyzam bar-a türkmenistanlylaryň köpüsi Çak Nury Oba Witali Ponomarýow diýýärler şondalar, Dmitriý, Sergeý, oba. O Şahruhan, Wan Dam, Jetli, Bursli, Jeki Çan şondalar a bir gulagyňyza azan gygyrýar. Gulagyňyza azan gygyryp, molla getirip, oba. Allahu ekber diýip azan aýdylýar. Azan aýdylyp at dakylýar ýigitleriň birleri. Ýöne birleri bar-a, ýaman heläk etdiler-ä. Ne din goýdular, ne iman goýdular. Ne bir milletiň sütün daragtyny goýdular. Agzymyzdan girdiler, götümizden çykdylar, indi bizem aganap ýörüs şu wagtda. Hawa, men şol Türkmenistanyň syýasy hereketlerini, hawa, Türkmenlere seredişini, dinimize seredişlerini kontrol edýän, görýän, kemçilik görsem çykyp şo zatlary habar berýän, aýdýan. Ine Türkmenistanyň hökümeti din duşmany diýip çykyş edýärdim. Bundan bir iki ýyl mundan öň Türkmenistanyň hökümeti din duşmany, musulman duşmany diýip. Indi häzir görýän bolynam aýal-gyzlar Mekgä gidip başlady özi. Aýal-gyzlar, erkekler Mekge-Medinä gidip başladylar. Gurbanguly gidip namaz okap başladylar. Gurbangulynyň namaz okanyny iki müň ýigrimi altynjy ýylda gördük bizler. Metjide girip, Allahu ekber diýip azan aýdyp, Kuranyň aýatlaryny okap eňilip tagzym etdi, sežde etdi. Syn edýäňmi, nämeler üýtgäp barýar? Indi ol ýurt daşyndaky syýasatçylar bar-a, olaram Allah, maşallah diýmäne başladylar, biz musulman diýmäne başladylar bu syýasatçylar. Bolmasa bular, bizler Göktaňry diýip şamanizm uýgulap oturan adamlar, köpüsem dinsiz bularyň. Biziň syýasatçylarymyzyň köpüsi dinsiz, musulmanam däl. Ýöne köpüsem türkmen däl. Türkmenem däl, musulmanam-da, ýöne bizleri türkmençe gepläp aldap otyrdylar. Olaram suwa düşdändir. Olaram Allah diýmän-ä başladylar. Maşşallah, men musulman diýmän-ä başlady. Biz bularyň hemmesini musulman edýäs nesip bolsa. Hemmesini. Işşallasa. Özbegini türk etdik şu wagt. Özbek diýen bir millet bardy, biz türk diýmäne başladylar, biz özbek däl diýýär. Nesip bolsa bularam musulman edýär. Bularam men türk diýer, men musulman diýer, lä ilahe illallah, Muhammede resul Allah diýer. Işşala. Düşündiňiz bämi işşala sen? Düşündim. Hemme zat ýawaş ýawaş gidip barýar ýigitlerim. Hawa hawa işşala. Şolar ýalak asty-guş, asty-guş, asty-guş. Des edem, dessem, pellehana ýetsem diýýär. Pyşdyl, pyşdyl, pyş wagt pyşdyldap gider daga diýýär. Bizem şol gyrmyldan gyra aşar diýip, hawa, ýowaş-ýowaşdan gidip otyrys bizlerem. Hawa. Ýowaş-ýowaşdan gidip otyrys. Şolar ýalak ýigitlerem bar. Düýn men Magtymgulynyň gowy goşgusyny diňledim. O nemäni, Kysratdan Abdul Abdulhamid Abdulhamid neme gürrüň berdi gowy goşgular. Soň bunuň ýaýyndan çykdym bolýan şo goşgy öňümden çykýa dagy. Şo goşgy şunuň maňa okap beren goşgusy meniň öňümden çykdy tiktokda. Onsoň menem muňa atdym bara ugratdym Abdulhamid al diňle diýdim seniň okan goşgyňmy ha diýip. Bulam şony diňländir men özüm şony enaýy görýän. Biri maňa bir zat gürrüň berse şo zat meň öňümden çykýa. Düşündiňmi? Tiktokda bolyn, köçede nirde bolyn biri maňa bir zat diýýär, bilemok ýa men ünsümi şo zada takýanmy, ünsümi şo zada berýänmi, şo zat meň öňümden edil kümülek ýalak bolup çykýar, şu Äşe Patma diýip, Äşe Patma diýip biziň mamamyz bolupdyr, ol maňa rowaýat şekilinde gürrüň berdiler ony bilýäňmi? Äşe Patma diýip, biziň mamamyz bolupdyr, şo mamamyz et iýesi gelipdir. Et iýesi gelip elindäki okrasyny ýere öwürip kellesini goýup ýatypdyr. we dileg edipdir, Ýa Rabbym! diýip. Şonda Äşe Patmamyz ýerinden turup okarany galdyrsa, aşagyndan ýedi sany kömelek çykypdyr. Şonda Äşe mamamyz ýedi sany kömelegi dograp iýen wagty etiň tagamyny beripdir. Gözüňiz gelýärmi? Biziň Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi wesselemi duşmanlar kowalapdyr. Duşmanlar kowalapdyr. Duşmanlar kowalan wagty Ynanýaňmy şu aýdylanlara diýýä. Men ol hakykat diýemok, rowaýat diýdim. Aýsun bol diýýä. Men bul rowaýat diýip aýdyp otyryn. Çynmy, ýalanmy, ýöne rowaýat. Düşünýäň dälmi? Rowaýat gürrüň berjek diýdim-ä men size, başdanam aýdyp otyryn. Rowaýat. Bu meniň aklyma galynan, aklyma salnan rowaýat. Kiçjik wagtym gürrüň berildi bu. Şonda biziň Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi wesellem duşmanlardan, kapyrlardan gaçyp giden wagty bir agaç ýarylypdyrmyş, şyn, myşyn. Eý, men şuny ýok edeýin-de wara. Men şuny birazajyk sessiz alyp goýaýyn, bolmasa bu durmaýar bu wara. Oturaşak-da. Şonda bir agaç ýarylypdyr, biziň Pygamberimizi içinde saklapdyr. Şonda biziň Pygamberimiziň donunyň ýüpi daşynda galypdyr. Şonda bir sanak al-hekge, al-hekge gelip, jakyr-jakyr edip gygyrypdyr. Jakyr-jakyr edip. Şonda al-hekge gargynç siňipdir, agzyňdan ýumurtga gelsin diýip. Şonuň üçin şu al-hekge diýen bir guş bardyr. Şol agzyndan ýumurtga guzlaýar. Siz şo guşy bilýäňizmi? Al-hekge diýýäris bizler şoňa. Jakyr-jakyr-jakyr edip gygyrýandyr al-hekge, ullakan. Hawa barbar. Şol agzyndan ýumurtga gozulýar. Howa sowuk bolmasa, şonuň ýumurtgasy ýarylyp içinden jüýje çykmaýar. Siz şo şony bilýäňizmi, şony derňäp gördüňizmi? Şu agzyndan goladygy diýip äbir eşitdim-de, ýöne şo sowukda ýarylyp o zat o zatdan eşitmedim. Hä. Köp zatlar bar entek bu taýda. Köp zatlar bar. Köp zatlar gürrüň berildi bizlere. Şol Ony näme üçin rowaýat üsti bilen gürrüň berýärler? Çaganyň aklynda rowaýat galýar. Şonuň üçin sizlere rowaýat diýip, içlerine manyly-mazmunly syrly sözler goýýar. Bolmasa, sen gönüme şo syrly zady aýtsaň, seň çagaňam gidip mekdepde aýtsa, mekdepde işleýän mugallymlar kommunist sistemasyna hyzmat edýär. Onsoň kommunistler gelip, seni atyp gidýär. Şonuň üçin rowaýat erteki diýip çagalarymyza gürrüň berýärler, çagalarymyzyň aklynda galýar, kommunistler bizi tapyp bilmeýärdi. Bolmasa şu kommunistler derňeýärdi mugallymlaryň üsti bilen, mollalaryň üsti bilen derňeýärdi türkmenleri we şolar ýaly zatlary öwredýäne gelip aty gidýärdiler. Dogry. Şonuň üçin bizlere rowaýat diýip, erteki diýip, gazal diýip, dutaryň üsti bilen, gyjaň üsti bilen, tüýdüň üsti bilen bizlere rowaýat üsti bilen pygamberlerimizi, hezreti Zülkarnaýy, Şo zaýat, şo zatlary öwretdiler, bilýäňmi? Meselem, Ybraýym pygamberi, esasan hem şol Ybraýym pygamberi öwretýärdiler biziň mamalarymyz, ýaşulularymyz Ybraýym pygamberi köp öwretýärdiler, Yshak hakda, Ýakup pygamber hakda, Ysmaýyl pygamber hakda, Ýakup pygamberiň on iki sany ogly bolandygy hakynda köp öwredýärdi biziňkiler. Onsoň bizler oturyp diňleýärdik, Ybraýym pygamber kim bolýar? Ýakup pygamber kim bolýar? diýip oturyp öwrenýärdik, onsoň bize öwretýärdiler. Ozan hökümediň içallary bizleri tanajak bolýady. Bu kommunistler ateistdi bular bilýäňmi aty gidýädi bular kommunistler. Ateist bolansoň orslar basyp alda bizi. Biziň babalarymyzy atýadylar gelip. Atuwa çykarýadylar. Ýaman heläk etdi bular bilýäňmi sebäbi bular kommunist sistemasy bilen ateizmi getirdiler bizler taryh kitaplarda bizler maýmyndan döräpdiris ewolýusiýa geçiripdiris diýip okadyk bilýäňmi biziň taryh kitaplarymyzda maýmyn bar Ondan soň gowakda ýaşaýan adam bar, tüýlek. Ondan soňam bizler bar. Ýagny maýmyndan ewolýusiýa geçipdiris diýip taryh kitaplarda okaýardyk bizler. Onsoň menem bir gün öýe geldim, o diýdim bizler maýmyndan döräpdiris diýdim, şu ýeňsäme oklaw bir degdi-de, gaç, eli gel bärik. Bizler maýmyndan döremändiris. Bizler adamdan döräpdiris, Allah Tagala howata howenäni ýaradypdyr, özüniň keramatly ruhundan üfläp jan beripdir we perişdelere sežde etdiripdir. Sežde etmedikleriň içinde Iblis, şeýtan, jennetden kowulmyş. Özüň etip gör. Menmenlik eden şeýtandandyr, iman eden Allahdandyr diýýär. Kyýamata kadar şeýtana möhlet berilmişdir diýýär. Şonuň üçin hemişe şeýtanyň weswesesi, nebsimiziň dünýewi arzuwlary biziň bize aýylganç bir duşman boljakdyr, ýigidim. Şonuň üçin şeýtanyň weswesesine garşy, nebsimiziň dünýewi arzuwlaryna garşy Allaha iman edip, aýagymyzy dim-dik tutmaly. Düşündiň dälmi? Tek bir ýol bardyr, Ilaha kelematullah ýolunda birjik Allaha iman etmeklik, tewhidi wagyz etmeklik. Bizleri baýatmaýarlar, ýigidem, bizleri baýnatmaýarlar, baýatmaýarlar, bizleri kontrolda tutýarlar, çünki Allah bilen ýaryşýan duşmanymyz bar. Allatagala Kurany Kerimde näme diýýär? Siziň ýürekleriňizden geçeni, aklyňyzda pikir edeni, ätjek ädimiňizi, geçmişiňizi, gelejegiňizi ben bilerim diýýär. Wagta and olsun diýýär. Ýagny wagtdan and içýär. Seniň gelejegiňi, geçmişiňi, ýürekde geçen pikiriňi, hyýalyňy Allah senden öňürti bilýändir diýýär. Çünki Allatagala bize keramatly ruhundan üfledi. Öz ruhundan üfläp bize jan berdi, ýüregimizi urup başlady. Şuduň dämi? Şonuň üçin Allah biziň ýüregimizden geçenini bilýär. Düşündiňmi? Düşündim, düşündim. Şonuň üçin, owa, şonuň üçin Allah Tagala Kurany Kerimde näme diýýär? Men hemme zady bilýän diýýär. Biziň duşmanlarymyz hem hemme zady bilmeklik üçin tehnologiýa döredýär. Internet, telefon, özlerine içaly, polis, ondan soňra birgide Milli howpsuzlyk ministriniň komitetleri hemmesi bizleri kontrol edýär. Bizleri eşitmek, görmek, bilmek isleýär. Aklymyzda, ýüregimizde geçen, ätjek ädimlerimizi bilmeklik üçin bizleri hemişe kontrolda tutýar. Syn edýärmi? Çünki olar hem Allah bilen ýaryşýar. Çünki Allatagalla diýýär ki, Men hemme zady bilýän diýýär. Siziň geçmişiňizi, gelejegiňizi bilýän diýýär. Bular hem şony edip otyr. Meselem bizleri diňlemeýärmika diýýär, bizleri baý diňleýärler-a, gije-gündiz diňleýärler. Elimize telefon berip, telefonymyzy kontrol edýärler. Eger şolar islemese, bir knopkany basan wagty eliňdäki telefonyň işlemän galýar. Görýäňmi? Bular Allah bilen ýaryşýar, ýigidim. Bular köp zady bilýär. Hemme zat şolaryň elinde. Hemme zat. Bular menem gaty gowy tanaýar. Şonalak ýigdim meniň. Ben bulary, bular beni tanaýar. Bizler birek biremizi gaty gowy tanaýas ýigdim. Inşallah Allahyň diýdigi boljakdyr. Türkmenistan döwletimizde tagut perişan boljakdyr, Allahyň adalaty dikeljekdir, türkmenler Allaha iman edip ýer ýüzüniň halyfesi boljakdyr. Ämin diýip ýazybilýän türkmen ýokmudyr? Çünki türkmenleriň halypa bolmaklygyny islemeýärler. Manyly gürrüň bersene diýen. Ämin diýýärler maşşalla ämin diýýärler. Ämin diýiň doganjyklarim inşallah Allah tagalla bize güýç kuwat bersin tagut döwletini perişan etsin Allahyň adalatyny dikeldip türkiman milletini ýer ýüzüne halyfa etsin zalymlary perişan etsin gurbany gitdigim bizlere ar almaklygy nesip etdirsin inşallah nesip bolsa. Bizlere näçe duşmançylyk edýärler, bildirgisiz bizleri kontrolda tutýarlar, günümizi kynlaşdyrýarlar, garyplaşdyrýarlar. Eden-etdilik, korrupsiýa, keselçilik, açlyk, haramçylyk, azgynçylyk, hemme zat emeli bir şekilinden döreýär. Emeli tarapdan döredip otyrlar, özleri döredýär. Keseläm şular döredýär, dermanam şular döredýär. Azgynçylygam şular döredýär, hemme zady şular döredip otyr, hemme zady. Garyplygam şular döredýär. Garypçylygam şular döredýär. Bolmasa özleri ekonomist bolýarlar, diplom alyp gelýärler, döwlet edaralarynda prezident bolup oturýarlar. Emma bäş millionjyk ynsany ýönetip bilmeýärler. Bolelin saklap bilmeýärler. Gözüňe ýetip gör. Ýene ylym diýen, bilim diýen bolýarlar. Bu haramlar bar-a, ýene bilim diýýärler. Nämäniň bilimi? Nämäniň bilimi? Bäş million adam ekläp bileňok, hudaý uran. Hä? Meýdan okap otyrys amara. Bilim bar bizde diýýärler. Demokratiýa bar, kada bar, kanun bar, adalat bar diýýär. Ýaryn baý bolup ýörüň, ýaryn garyp bolup ýörüň. Ýaryn iman edip ýörüň, ýaryn ýoldan çykyp ýörüň. Ýaryň-a durmuşy kül bolup gitdi. Ýaryn bolsa baýap haramzada bolup gitdi. Hä? Nämäniň demokratiýasyny isleýäňiz sizler onsoň, hä? Nämäniň demokratiýasy? Sizi demokratiýany ýaşatmaýarlar. Ýok sizde demokratiýa. Ýaşamaýaňyz siz azgynçylyk ýaşaýaňyz. Siz demokratiýany ýaşamaýaňyz siz azgynçylyk, edenetdilik, jelepçilik, haramçylyk, gözýaş, kanun bozmalary ýaşaýaňyz. Sizlere demokratiýany ýaşatmaýan şu daýrylar. Men şoňa göz ýetirip otyryn, şoňa göz ýetirip otyryn. Sizlere demokratiýany ýaşatmaýan, sizlere azgynçylyk, edenetdilik, kanun bozmalyk, keselçilik, alada, dert, garypçylyk ýaşatýarlar wara. Özlerem üstüňizden gülüp otyrlar wara. Bilip otyrlar, bilip durup üstüňizden gülüp otyrlar bilýäňmi? Bilip otyrlar-a ýaýsanjalar, bilip otyr. Hemme zady bilýärler-a. Çünki olaryň elinde bir giden tehnologiýa bar. Bir giden kompýuterleri bar, bir giden programmist diýýärler. Bir giden programmistleri bar, aýtişnikleri bar. Hawa, bir giden ýuristleri, adwokatlary, on bir ýüz ýigrimi bäş sany deputaty bar, iň bärkisi. Bir ýüz ýigrimi bäş sany deputat göt berýärmi şu zatlary çözüp bilmejek bolsa? Hä? Syýasy partiýalary göt berýärmi? Prezident saýlaw döwründe ýylan kömelek ýalak bolup prezidentlik wezipä dalaşgär bolup oturýarlar. Söz sözläp bizi prezident seçiň diýen bolýarlar. Seçim saýlawa gatnaşýarlar. Näme soňra gidip muzeýde ýatýarlarmy? Nirä goýuldy olar? Iki müň ýigrimi ikinji ýylda prezident saýlawa dalaşgär bolan adamlar näme boldy? Göle gitdimi? Ýa iňlisleriň muzeýine gitdimi? Nirde olar tipler bile? Prezident saýlaw döwüra ýylan kömelek ýalak biziň garşymyza çykyp meni prezident saýlaň diýen bolup oturýa ar tipler bile. Ýedi ýyldan bäri ýekeje syýasatçysynam görmedik şolaryň ýekeje syýasy partiýasynam görmedik prezidentlik wezipä dalaşgär bolan adamlaram görmedik oba bir ýüz ýigrimi bäş sany deputatam görmedik ne mejlis gepleşikleri bar ne deputat gepleşikleri bar ne bir dogry düzgün halk maslahaty bar. Dünýäni aldap otyr, dünýä görüp otyr-ow bu zatlary. Birleşen Milletler Guramasam görüp otyr. Bu demokratik Ýewropa döwletleräm görüp otyr, hemmesem. Çünki hemmesi öz adamlar. Hukuk goraýjysy, prawozaşşitnigi, syýasatçysy, oppozisiýasy, hemmesi hökümediň adamsy. Hemmesi hökümede hyzmat edýär bu hudaýyrolar. Özlerem türkmenem däl, musulmanam däl. Musulmanyňam duşmanlary, türkmeniňem duşmanlary. Saparmyrat Türkmenbaşyny öldürmäkä ýerleşdirdiler ýurt daşyna. Saparmyrat Türkmenbaşyny öldürdiler, özlerini gorap oturdylar. Gurbangulynyň döwründe Saparmyrat Türkmenbaşa sögüp oturdylar, Serdaryň döwründe Gurbangula sögen bolup oturdylar. Ýagny iki otuzyň bir hasap at oýnadyp oturdylar. Allah belaňyzy bersin siziň wara. Demokratiýaňyzam başyňyz iýsin, sizleriň getirjek adalatyňyzam başyňyz iýsin. Siz türkmeniň duşmany hudaý uranlar bar. Siz yslamyň duşmanlary. Ýalançy bir gaýratlar bar. O sözi bu sözüni tutmaýar. Bu sözi o sözi tutmaýar hudaý uranlar bar. Bular hiç wagt türkmene kömek etmeýärler doganjyklar. Meni dikkat bilen diňläň. Türkmen milletiniň gelejegi üçin, ykbaly üçin söz sözlän adamlary ýok edýärler. Hereket etmedik adamlary aktiwist edýärler. Olary Ýewropa çykaryp ellerine dokument berýärler. Çünki olar türkmenem däl, musulmanam däl. Şonuň üçin olara kömek edýärler, Ýewropa çykarýarlar, dokument berýärler. Biziň öňümizde aktiwist edip görkezýärler. Hukuk goraýjy edip görkezýärler. Emma hiç biri musulman däl, hiç biri türkmen däl. Türkmene haýran degmeýär doganjyklarym. Hiç birisi musulmanam däl, türkmenem däl, türkmene-de, musulmana-da kömegi degmeýär. Halka kömegi degjek adamlary ýok etdiler. Türkmen bolmadyk, musulman bolmadyk adamlara kömek edip Ýewropa çykardylar. Ellerine dokument berdiler. Muny ýatdan çykarmaň doganjyklaryň bularyň köpüsi din duşmany, türkmeniň duşmany. Size hiç birisi kömek etmeýär. Şularyň demokratiýasaň kömek etmeýär, şularyň hukuk goraýjysaň kömek etmeýär, şularyň oppozisiýasaň kömek etmeýär. Bize kömek etjek diňe tek ýaradyjy bolan birjik Allah. Kurany Kerimi okaň doganjyklarym. Allah diýiň. Lä ilahe illallah Muhammede Resulallah diýiň. Ilahe kelemetullah ýolunda adalat üçin hereket ediň. Bolmasa bular size demokratiýany ýaşatmaýarlar. Size çibit gawuk ýala kömek etmeýärler. Bular sizi özüne meňzedýärler. Kurany Kerimiň aýatynda näme diýýär? Olar seni özüne meňzederler diýýär. Seni imandan daş düşürerler diýýär. Seni ökjäňde yzlyňňa ýörederler diýýär. Ýagny ökjäň bilen yzyňa ýörärsiň diýýär. Soňra seni ýok ederler diýýär. Bulara syn edip görýäňizmi näme etdiler? Türkmenleri türk etdiler, türklükden soňra kim etdiler fransuzlara, iňlislere meňzetdiler. Syn etdiňmi? Men türkmen diýip ýören adamlar men türk diýdiler, ondan soňra iňlis boldular, fransuz boldular, indem kim bolanlary näbelli däl, göktaňry şamanizm diýip ýörler. Bizlerem şeýtmek islediler, emma biz şo durşumyza durduk. Lä ilahe illallah Muhammede resul Allah, alhamdulillah biz türkiman milleti, türkmen diýdik. Biz şo durşumyza dus. Biz özümizden çykmadyk. Biz Kuranyň aýatlaryna ýapyşdyk, biz türkmenligimize galdyk, bizi hiç kim türkmenlikden uzaklaşdyryp bilmedi. Syn edýäňizmi? Indi bulara syn edip görüň. Bular bizi özüne meňzedýärler. Gel, demokratiýada ýaşa. Gel, dünýewi haýatda ýaşa, iýip-içip, keýp edip ýaşa diýýär. Demokratiýanyň hözirini gör diýýär. Senem ynanýaň bularyň süýji gepine. Bularyň demokratiýasyna, bularyň süýji gepine, bularyň ol bize berip oturan boş wadalaryna ynanýas. Soňra bular bizi näme edýärler, dinden çykarýarlar, özleriniň ýalan rowaýatyna, demokratiýasyna ynandyrýarlar, soňra biziň külümizi sowurýarlar. Soňra biziň külümizi sowurýarlar. Bular şeýdip otyr-a Hudaý uranlar bar. Ýalanam bolsa aýdyň doganjyklarym, haýsy türkmene kömek etdi şular? Hä? Haýsy türkmene kömek etdiler? Hü? Türkmenleri elinde gurjak etmek islediler. Elimize tüýdük berip bizlere tüýdük çaldyrmak islediler. Emma onam başarmadylar. Bular biziň elimize tüýdük berjekler, ýylan oýnadan ýaly oýnatjaklar şeýdip tüýdük çalyp. Onam başarman otylar, başarmajaksyňyz. Siziň kimlikliňizi orta döküp-döküp aýdyp berjek. Haýsy milletdendigiňizi, haýsy dine ynanýandyklaryňyzy, nähilek bir derejede yslama, türkmene duşmandyklaryňyzy. Ýalanam bolsa geliň. Ýalan aýdýan diýýän bolsa çyk garşyma, ýüzüňize patladyp-patladyp ejeňe aýdyp berin. A? Türkmen halkynyň gelejegi üçin, Türkmen halkynyň ýaş nesli üçin söz sözlän adamlary ýok etdiler we ýok etdirdiler. Halka hyzmat etmejek adamlary, türkmençe gepläp bilmeýän adamlary, musulman däl, türkmen däl adamlary bolsa Ýewropa çykaryp ellerine dokument berdiler. Seň edýäňizmi? Çünki olar musulman däl, çünki olar türkmen däl, tün çünki olar türkmen üçin çöp başyny gymyldatmaýar. Türkmen üçin çöp başyny gymyldatmaýar. Olar ýaly adamlara dokument berilýär. Olar ýaly adamlara iliň öňünde gahryman edip görkezilýär. Emma türkmenler bolsa ýok edilýär. Gürüm-jürüm edilýär. Diýmek gör, ýöne indi edip bilmejeksiňiz. Inşalla Allahyň adalaty dikeldiljekdir. Inşalla. Lä ilaha illallah Muhammedi Resulallah. Gurbany gitdim Kadyr Allamdan dileýän-da, tagut döwletiň ýykylmaklygyny, Allahyň adalatynyň dikeldilmekligini we tüm zalymlardan ar almaklygy. Inşalla o günlerem bizlere Allah görkezjekdir. Siz näçe duzak guruberiň. Siz näçe daşy jäjek içi möjek boluberiň. Ýöne başarmajaksyňyz. Başarmajaksyňyz. Allaha garşy söweşen niçimir nemrutlar faraonlar ýok bolmuşdyr. Enşallah sizem ýok boljaksyňyz wara. Enşallah ýok boljaksyňyz. Türkmen doganjyklarym bak eger türkmen ganyny daşaýan bolsaňyz. Eger türkmen bolsaňyz kurana saralyň. Kurana saranyň aýatlary okaň çünki kuranyň aýaty näme diýip dur. Olar ilki seni özüne meňzederler diýýär. Soňra aýaklaryňyzyň ökjesi bilen yzlygyna ýörederler diýýär. Soňra sizleri duzaga çekip, öldürip ýok ederler diýýär. Siziň bu durmuşyňyzam, ahyretiňizem dowzah bolar diýýär. Şonuň utrin, doganjyklaryň, synagly syrly dünýäde Allaha iman etjeksiňiz. Kurany Kerimi okap Allahyň hak dini yslam dinine saraljaksyňyz. Bolmasa bu zalymlary ýeňip bilmejeksiňiz. Men size açyk-açyk aýdýan. Bular ýedöwser hameleon bular bara, ýedi öwüsýärler. Men size bulary şaýat edip berin bara, ýedi öwüsýändiklaryny subut edip berin, ýedi öwsüp durlar bular bara, ýedöwser. Çünki bular älemgoşardan göz alýarlar. Ýagyş ýagyp ýyldyrym çakdykdan soňra älemgoşar dogýandyr, älemgoşar. Birgiden reňkler dörýändir, sary, gyzyl, ýaşyl, mawy, birgiden reňkler dörýär, älemgoşar. Bularam şondan ugur alýarlar, älemgoşar bular. Ýedöwser bular. Hameleon bular bara. Bul giden adamlary ýok etdiler, adamlaryň gözüni syýasatdan gorkuzdylar, syýasata haýry degmeýän adamlary aktiwist edip ellerine dokument alyp berdiler. Şezil edip üstümizden gülüp otyrlar. Keýp ediň. Ýewropa siziň, Türkmenistan biziň. Inşallah Allahyň adalatyndan dikeltýäs wara, garaňyza basa-basa dikeltýäs wara. Sizler näçe ýurt daşynda oturyp türkmenlere zulum ediberiň, ýedew süweriň, başarmajaksyňyz. Bir türkmeni ýok etsiňiz, müň türkmeni Allah başyňyza bela etjekdir. Hudaý urunlar wara. Allah belaňyzy bersin inşallah sizleriň ara. Näçe duşmançylyk etseňiz ediberiň. Näçe duşmançylyk ediberiň, näçe duzaklar guruberiň, emma oýanan bir türkmen bar. Allah jana şükürler bolsun. Oýanan bir türkmenler bar. We bulardan haýyr gelmejegini bilýän türkmenler bar. Türkmeni sögüp bilmejegini hem bilýärler doganjyklaryň. Eger şular türkmenler eýle, türkmenler beýle diýen wagty şularyň haýsy milletdendigini derňäň. Eger şular ýaýyn açan wagty, wideo rolik goýan wagty, türkmenler eýle, türkmenler beýle diýen wagty şulara sorag beriň sen haýsy milletdendi? Seniň näme hakkyň bar türkmenlere at dakmanady? Aktiwisti bolsun, syýasatçysy bolsun, oppozisiýasy bolsun, prawozaşşitnigi bolsun, hukuk gorajy bolsun, göni aýt. Sen şu wagt türkmenler eýle, türkmenler beýle diýdiň, dogrymy? Dogry. Sen haýsy milletdendi? Göni ýüzlerine gara. Sen haýsy milletdendi? Ondan soň sora sen näme üçin türkmen milletine sögünýäň diý. Sen näme üçin türkmen milletiniň şahsyny kemsitýäň diý. Seniň näme hakkyň bar türkmene dil ýetirmäne diý. Ana şonda tutarsyňyz bulary bara. Şonda tutarsyňyz bulary doganjyklarym. Bolmasa bular türkmen obrazyna girdiler. Daşy jäjek iki içi möjek-ä bularyň bara. Çünki şekil degişdirdiler-ä. Siz näçe şekil degişdirseňizem aly bilmejeksiňiz hudaý uranlar bara. Näçe oýna oýnasaňyzam aly bilmejeksiňiz. Inşallah türkiman milleti size baş atmajakdyr. Gurbany gitdim Allajan özüňden medet. Şony oturyň doganjyklaryň Kuran okaň. Kuran okaň, Kuran okaň, Kuran okaň, taguty inkär edip Allaha sygynyň, Allaha iman edip. Bolmasa bular başartmaýar. Bolmasa bular başartmaýar doganjyklaryň. Bular çünki hemme zady öz haýyrlaryna ulanýarlar. Türkmeniň götüne çöp dürtüp, iki türkmeni uruşdyrmak isleýärler. Seni dinden uzaklaşdyrmak isleýärler. Bularyň bize berjek demokratiýasynda musulmana hormat ýok. Bularyň bize berjek demokratiýasynda türkmene hormat ýok. Bularyň bize berjek demokratiýasynda biziň üçin adalat ýok. Biz üçin däl bularyň demokratiýasy. Biziň dinimizem goramaýarlar, biziň milletimizem goramaýarlar bularyň bize berjek demokratiýasynda. Çünki bular demokratiýa getirmek islemeýär. Çünki bular azgynçylyk, edenetlilik, menmenlik getirmek isleýär. Şonuň üçin hem türkmene kömek etmeýärler. Etjek adamlaram ýok edýärler. deport etdirýärler, halkyň gözüni gorkuzýarlar. Çünki taguty gorýarlar. Bildirgisiz bir şekilde tagutçyny gorýarlar. Gurjaklar dürli-dürli bolsa-da, köki birdir, köki. Gurjaklar dürli-dürli bolup biler, her gurjakdan dürli bir ses çykyp biler, emma köki bir doganjyklaryň, köki. Köki bir bularyň. Gurjaklar dürli-dürli. Bul aýdylan sözleri unutmaň doganjyklarym, hüşgär boluň, häzir boluň haýyştym. Özüňizi goraň, aklyňyzy ulanyň doganjyklarym. Kurany Kerimi okaň, Allaha sygynyň, Allaha iman ediň. Ilki bilen Allahdan kömek islejek bolsaň, Allahy tanaň. Allahy tanamaklyk üçin Kurany Kerimi oka. Allahy tana, taguty inkär et, Allaha iman et, ondan soňra Allahdan dile. Näme dilemek isleseňiz ondan soňra dile. Dilemekligi bilýäňiz, emma Allah ýolunda hereket etmekligi bilmeýäňiz. Dilemekligi bilýäňiz, emma Allah ýolunda hereket etmekligi bilmeýäňiz. Çigit gabyk ýaljak çöp başyny gymyldadyp, Allah ýolunda tewhidi wagyz etmekligi bilmeýäňiz. Tewhidi wagyz ediň. Putperezlere garşy, zalymlara garşy, faragonlara garşy, bu tagutlara garşy hereket ediň-ä doganjyklarym. Eger türkmen bolsa, meniň sözlerim türkmene degişli. Meniň sözlerim türkmene degişli doganjyklar. Çünki men bilip otyryn, görüp otyryn. Türkmenden galanyň Kurana ýapyşyp bilmejegiňizem bilip otyryn. Mynafyklar, müşrikler, men türkmen diýip ýalan sözläp obraza girip ýörenler, şekil degişdirip ýörenler Kurana ýapyşyp bilmejekdirler, Kuran okap bilmejekdirler. Diňe türkmen okap biljekdir. Onam men görüp otyryn. Bularyň gözünden, gulagyndan, ýalan sözlerinden bilip otyryn-a. Birem Kuran açyp okap bilmeýär. Men türkmen diýip ýalan sözlänlerem Kuran açyp okap bilmeýär. Men musulman diýip ýalan sözläp oturanlaram Kuran okap bilmeýär. Mynafyklar, müşriklerem eline Kuran alyp okap bilmeýär. Diňe Allaha iman eden türkiman milleti Kuran okap Allahy tanap bilýär. Lä ilaha illallah Muhammede abduhu resul Allah diýip ilaha kelimatullah ýolunda Allah üçin hereket edýär. Şonuň üçin doganjyklarym pitne zamany duzak gurýarlar. Sizlere bir hepde öňünden aýtdym. Ýewropada duzak gurup otyrlar. Türkiýede duzak gurup otyrlar. Türkmenistanda tagut sistemasynyň köküni paltalap gorkup otyrlar. Gorkup otyr bular şu wagt. Şonuň üçin kontrol alyp otyrlar. Ähli döwletlerde kontrol alyp otyrlar. Ähli hereketleri, ähli hereketleri, agzalary kontrola alyp otyrlar. Birgiden gurjaklary köpeldip otyrlar. Birgiden gurjaklary köpeltýärler. Şonuň üçin seresap bolmaly. Aklyňyzy ulanmaly, Allaha iman etmeli, Kurany Kerim okamaly, duşman, duşmanlaryňyzy tanamaly. Başga çykalgaňyz ýokdur, doganjyklarym. Eger meniň aýdanyma düşünmeýän bolsaňyz, täzedenem diňläp bilersiňiz. Ýutuba gelýäňiz, oturyp diňleýäňiz, bul oglan näme diýmek isledi we nämeler diýdi. Göz ýetirjeksiňiz. Duşmanlaňyzy tanajaksyňyz, nähilek şekil degişdirýärler, nähilek obraza girýärler, nähilek süýji sözläp adamlary aldaýarlar, bu zatlary görjeksiňiz. Şonuň üçin sizden haýyşt edýän doganjyklarym, Allaha iman ediň, Kurany Kerim okaň. Allaha iman ediň, Kurany Kerim okaň, duşmanlardan özüňizi goraň. Kurany Kerimiň aýatlaryny ak depderiň ýüzüne ýazýaňyz, jübiňizde göteriň, sumkaňyzda göteriň, bazara gidersiňiz, mekdebe gidersiňiz, köçä çykarsyňyz, aýlanmana gidersiňiz, edaralara gidersiňiz, ýurt daşyna gidersiňiz, her ýere gidersiňiz Kurany Kerimiň aýatlaryny ýazyp-ýazyp, sumkaňyzda, jübiňizde göterip geziň. Ýanyňyzda göterip geziň doganjyklarym okap geziň. Allaha emanat boluň doganjyklarym. Hoş sag boluň saglyklda görşeliň.